thikĩrĩria wakwa etagwo Apostle Timothy, na nĩ ngwendete mũno kĩo ndoka gũkũ ũguo ndoka gũkũ na ũtukũ nĩgetha twaranĩrie Andũ maranĩirie mũndũ amenyaga ũndũ ũrĩa atoĩ. Ũndũ ũcio nenda kwambĩrĩria gũcira mĩtambo.

Reke ngwĩte. Ya, wakinya ngeithie. Wakinya ngeithia. Nĩ ngwĩraga nĩ nyendete ngeithi. Ngwĩraga ngeithi cia mũkora gwake itihĩtũkagia mũndũ. Thengiũ. Ũndũ ũcio. Reke tũgeithanie na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Ci studio citũ. Ci studio citũ maũndũ mathiaga ũguo. Karibu sana. rĩu angĩenda kwĩrirĩria mũno twaranĩria naye rĩu angĩrirĩria mũno twaranĩria nawe ndagũtũmĩra link hau nĩgetha ũingĩre o harĩa hothe ũrĩingĩrĩra wenda kũingĩrĩra YouTube, wenda kũingĩrĩra Facebook, o harĩa hothe ũrĩingĩrĩra, wakinya ũnjĩre wĩtagwo atĩa tũgeithanie twarie ũhoro wa magongona. Nĩ ũtukũ gatagatĩ gũkũ Ndĩrona nĩ thaa kenda, nĩ ihinda rĩa kũhoya Ngai, na kwĩ hĩndĩ mũndũ aiguaga nĩ arabatara kwĩrekereria Ngai nĩ tondũ wa magegania marĩa onete. Kwĩ hĩndĩ mũndũ aiguaga atĩ nĩ arabatara Ngai mũno gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ yothe. No kaigua atĩ na kũu thĩinĩ waku wĩ mũhote nĩ tondũ Ngai nĩ agwĩkĩte maũndũ ũtangĩhota gũtarĩria. Na rĩu we nĩwe ndĩrenda kwaria nawe mũthenya wa ũmũthĩ. Ndagĩkwĩra wakinya ngeithia tu, njĩra wĩtagwo atĩa, ũranyonera kũ, ya nĩgetha tũkĩmenyane na Ngai nĩ agũkũrathima. Kwĩ hĩndĩ Ngai ekaga maũndũ. Kwĩ hĩndĩ Ngai ekagĩra mũndũ kĩũndũ o kĩmwe tu, ũkarigwo kana nĩ ũrĩre kana nĩ gũcokia ngatho, ũkarigwo nĩ atĩa yaani kaĩ Ngai akwendete atĩa. Na tondũ andũ nĩ marĩ ũthũ mũingĩ mũno na ũhoro wa ma. ũkoraga andũ nĩ marũaga nginya na maũndũ marĩa mangĩmateithia. Rĩu nĩ ũndũ ũcio kĩgatũma ũigua ndakwĩra akinya ngeithia just say hi. Ngeithia njoya wĩtagwo atĩa, umĩte kũ, nĩ ũtukũ mũno, nĩgetha twaranĩrie. Ĩ he hĩndĩ mũndũ eciragia atĩ nowe wiki ũtigarĩte thĩinĩ wa thĩ? Tondũ wa ũrĩa handĩkĩtwo nĩ maũndũ. Maandĩko mararia makauga atĩrĩrĩ, ona kũngĩkinyanĩria atĩ nĩ tũtindĩkĩtwo nginya rũthingo-inĩ, no tũtikinyĩtie handũ ha kuuma tha. Ũguo nĩ kuuga atĩ tũtihatĩkĩtwo o ũndũ tũngĩhihinywo tũũragwo. Ĩndĩ nĩ tũkoragwo tũhatĩkĩtwo mũno. no tũtikinyĩte handũ ha kũmatha ũndũ ũcio mũndũ wa ngai ke tũgeithanie tũgeithanie nawe na angĩkorwo nĩ ũhotagwo nĩ wendo ta niĩ kana nĩ ũhotetwo nĩ ngai ta nĩ wendo wa ngai ta niĩ wĩtĩkĩre tũcokerie ngai ngatho nĩ kũrĩ magongona ma ngatho marĩa andũ matoĩ atĩ nĩ marutagĩrwo andũ. Nĩ kũrĩ magongona ma ngatho marĩa andũ maregire kũruta nĩ tondũ wa gũthikĩrĩria andũ arĩa angĩ. Nĩ kũrĩ magongona ma ngatho marĩa Ngai atũraga etereire na araika a gũcokia ngatho arĩa matũraga me toro tondũ andũ nĩ mariganĩirwo nĩ gũcokia ngatho. Ngwĩraga wega mũno, ũngĩoha nda nĩ ũbatiĩ gũcokeria Ngai ngatho. Ũngĩkorwo nĩ ũrarĩ korokoro na ũrauma nĩ ũbatiĩ gũcokera Ngai ngatho. Angĩkorwo ũrarĩ mũritũ na nĩ ũrohokire gĩa thayũ nĩ ũbatiĩ gũcokeria Ngai ngatho ndũnakua. Atumia nĩ makuaga makĩgĩa ciana. Ũngiumagara na rũgendo ũthiĩ na ngari nĩ ũbatiĩ gũcokeria Ngai ngatho. Andũ nĩ moragagwo nĩ ngari. Kũngĩkorwo nĩ gwakĩa, no uma ũiru-inĩ wa nduma, nĩ ũbatiĩ gũcokeria Ngai ngatho. Andũ nĩ makuaga, andũ nĩ moragagwo nĩ maũndũ, my brother. Reke tũcokerie Ngai ngatho. Jehova Ngai mũthingu na wa ma nĩ twagũtĩa. Nĩ twakwambararia ta wa nyũmba ya Jakubu, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. tũragũcokeria ngatho tũkiugaga nĩ wega mũthamaki mwega nĩ tondũ jehova ngai we nĩ ũtuonete na nĩ wonaga ngoro citũ baba ndũkĩrore ndungata ciaku mũthamaki wa isiraeli amũthingu nĩ irabatara o gũka mbere ya maitho maku mũthamaki wa isiraeli kwĩre nĩ wega nĩ tondũ gũtirĩ ngai ũngĩ tawe jehova ngai ũirũ wa nduma mũthamaki wa isiraeli nĩ ũgĩrĩte aingĩ Ona mbura ĩno Jehova Ngai na mũiyũro nĩ ũgĩraga ingĩ. Amũthingu Jehova Ngai nĩ kũrĩ heho yũkaga na nĩ ĩgĩraga ingĩ Ngai. Wũi twagũtĩa ũtukũ ũyũ mũthamaki wa Isiraeli. Wũi nĩ twagũcokeria ngatho kuona atĩ nĩ gwakĩa rĩngĩ Ngai wa Isiraeli. Rĩu Jehova Ngai amũkĩra magongona maitũ ma ngatho tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ twakwambararia mũthamaki mwega, ũyũ mũthamaki wa Isiraeli, ta wa nyũmba ya Jakubu nĩ twakwambararia. Ũyũ nĩ twagũtĩa Ngai wa Isiraeli, tũtiũĩ ũtwendete ũũ. Ũka mũthamaki mwega Ngai mwega, ũka na nĩgetha ũtuonekanĩre. Amũthiku nĩ twerekagĩrĩria Ngai wa Isiraeli, nĩ twĩtuaga tũtirakuona. nĩ twĩtuaga Jehova Ngai tũtiraririkana. Ĩndĩ Jehova Ngai ndũrĩ wakua ngoro nĩ ithuĩ mũthamaki mwega. Tumaga harĩ we Jehova Ngai tũgathiĩ tũgetokoyania na iũndũ na maũndũ ma thĩ. Amũthiku na tha ciaku mũthamaki wa Isiraeli no ithingatanaga na ithuĩ. Tũtingĩkĩriganĩrwo nĩ gũcokia ngatho Baba. Ũigĩtũrathime Ngai wa Isiraeli. ithuĩ nĩ tũkũhĩtĩirie ithuĩ twanahĩtia ngai mwega amũthiku jehova ngai twanakorwo tũrĩ aganu baba twanatũkoya na jehova ngai na maũndũ ma thĩ indetirĩ ta wa nyũmba ya jakobu ũyũ jehova ngai wa isiraeli ndũrĩ wakua ngoro na ithuĩ gĩtũrathime jehova ngai ũtukũ ũyũ mũthamaki mwega twĩke maũndũ ma magegania baba wa isiraeli tondũ gũtirĩ ngai ũngĩ tawe Nĩ tũrathime Ngai ihinda rĩrĩ na rĩrĩa rĩgũka Baba. Twerekereria moko-inĩ maku Baba, tũkĩmenyaga mũthamaki wa Isiraeli atĩ ona kũrĩa Jehova Ngai tũtoĩ, ona kũrĩa Jehova Ngai tũciragĩrwo nĩ ũrĩa mũru, o kũrĩa Jehova Ngai atũcokanagĩrĩria na nĩgetha atũnine. Aha mũthingu Jehova Ngai ũkana nĩgetha ũringwo nĩ iringi rĩa tha. ũyũmĩrĩria ngoro ya mũndũ ũmwe ũrĩtwo nĩ ngoro ũkuĩte ngoro ngai wa isiraeli ũmĩrĩria mũndũ ũmwe mũthamaki wa isiraeli wagĩte mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro jehova ngai cũthĩrĩria ũkohutie ngoro ya mũndũ ũmwe ahũthigu jehova ngai ũrĩtwo nĩ mwĩhoko cokanĩrĩria thĩinĩ wa hitho ya wendo waku marathime ngai ihinda rĩrĩ na rĩrĩa rĩgũka twerekereria harĩ we Wega-inĩ na ũtugi-inĩ waku Ngai Ithe na Roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Amen. Amen. Nyandĩkĩra amen hau ũrĩ. Nyandĩkĩra amen hau ũrĩ. Harĩa hothe ũratwĩrorera ũrĩ. Wakorwo wĩ Facebook twandĩkĩra amen. ya twandĩkĩre amen hau reke tũmenye ũratwĩrorera wĩkũ nĩ tondũ maũndũ maya mothe nĩ ngai wĩkaga nĩ ngai tũkinyithanĩtie haha na acoka gwĩkĩra ngoro akwĩra ũnjarĩrie nĩgetha ngũhe ũhoro wa magongona maya Na magongona maya ũndũ ũrĩa ũmakagia mũno nĩ atĩ andũ aingĩ matiũĩ atĩ igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ rĩkoragwo na ũritũ. Ndagũkĩria ti nĩgetha ngũhe stress, aca. Tamba wĩcirie ũhoro wa kuma hĩndĩ ĩrĩa thĩ yombirwo, na ũcoke wĩcirie kuma hĩndĩ ĩrĩa we waciarirwo, Ũcoke wĩkĩre mathabu ma matukũ macio mothe nginya mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha wone kana ndwagĩrĩirwo nĩ gũcokeria Ngai ngatho, kana ndwagĩrĩirwo nĩ gũkira ũguo waririkana wega wa Ngai, waririkana tha cia Ngai. ũkamũcokeria ngatho ngai ndendaga gũcokerio ngatho kũringana na ũrĩa tugaga ngai nĩendaga ihinda rĩaku inini rĩa ũmwĩre nĩ wega tondũ andũ arĩa makuĩte nĩ aingĩ mũno ngwendaga ũnjarĩrie ũtanathiĩ njarĩria njarĩria tu njarĩria tu

Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Filipi, eh, ah, reke thome ĩno reke thome ĩno ya ya ya ya ya ĩno ĩno ya maendeleo nĩgetha ngũhe ũhoro na njĩra ĩrĩa ũiguaga nayo. Thutha wa kũhothomera ibuku rĩa Filipi, Afilipi, Afilipi, Afilipi o hau inya, o hau inya. ta thikĩrĩria ũrĩa ũigue ũigue ũrĩa yugaga inya ikaragai mũkenete nĩ ũndũ wa mwathani hĩndĩ ciothe ikaragai mũkenete nĩ ũndũ wa mwathani hingo ciothe ona nguga oro rĩngĩ mũikarage mũkenete tũmagai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe mwathani akirie gũka Tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ o na ũrĩkũ, no rĩrĩ, menyithagiai, menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mothe mwendaga, mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga, o hamwe na kũmũcokagĩria ngatho. Cokeria Ngai ngatho. We ndũrĩ mũkuũ. andũ me mocarĩ cokeria ngai ngatho atĩ we ũirũ wa andũ ma wahĩtũka na ngai akwarahũra cokeria ngai ngatho waririkana andũ nĩ aingĩ makuĩte mũthenya wa ũmũthĩ ona nĩ kũrĩ matanona mũthenya ũcio wa ũmũthĩ wamenya ũguo ũngĩmenya ũrĩa ngai akwendete ũngĩmenya ũritũ wa ũrĩa ngai akwendete naguo no ũmũcokagĩrie ngatho. Wakinya wakinya ũkangeithia, ngwendaga gũkwandĩkĩra ibuku rĩu twathoma rĩa gũcokia ngatho.

Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rathimwo nĩ Ngai na ũgĩe na mũthenya mwega ũmũthĩ. Ona hau hatigarĩte no andũ arĩa marĩ diaspora nĩ njũĩ nĩ hĩndĩ nĩ hĩndĩ mawĩra macukĩte mũno. Ngai amũmenyagĩrĩre indo iria mũrutaga wĩra nacio na Ngai nĩ ekũmwĩka wega. Thimũ-inĩ Ngai amwende na amũtũrie. Angĩrotwo mũthĩ wake ũmwarĩre na amũkinyĩrie wega wake. Ngai nĩatwendete na ithuĩ nĩtwendei Ngai. Twendei Ngai. Nĩtwĩrutage kwendaga Ngai tondũ tiga arĩ ngatho. ona ithuĩ tũtirĩ ũndũ tũhana ta njĩra kana nĩ harĩ gĩtũmi gĩa kwaga gũcokeria ngai ngatho ona kĩmwe niĩ njikarĩte mũtũrĩre mũru mũno kuma hĩndĩ ĩrĩa ndatuĩkire mwanake mũtũrĩre wa kwĩhũga mũtũrĩre mũndũ atangĩhota gwĩcokereria njũkaga gũkũmĩrĩria ngakwĩra atĩrĩrĩ cokagĩria Ngai ngatho na makĩria mathaa maya ma thaa kenda cia ũtukũ andũ arĩa twĩ Kenya na mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika nĩ wega gũcokagĩria Ngai ngatho rĩrĩa nĩ ihinda rĩega Ngai akũrathime ndagĩka icio twakorwo twĩ nacio ndagĩka mĩrongo ĩrĩ nĩtũrĩkoragwo nawe kaingĩ tũrĩkoragwo nawe kaingĩ wakinya ũgacea mĩtambo wakinya ũkangeithia ngai akũrathime o kũrĩa guothe ũngĩkorwo ũrĩ reke icio twakorwo twĩ nawe rathimwo nĩ ngai na gwĩke wega aria thayũ kana ũtindie thayũ God bless you